tinoda kukugamuchirai mese mauya kuzoteerera chikoro chesabata chevhiki rino tinoenderera mberi nedinginda redu guru rinoti making friends for god kana kuti kuitira mari shamwari e, chidzidzo chedu chevhiki rino Chino musoro unoti iwo sharing the story of Jesus kuchirungu kana kuti kugovana e, nyaya yaJesu kana takutaura nechishona um, vadare vari panapa tina elder mureva kozoita mai radzire inini ndinonzi gogo jaricha saka tinoda kutenda Nokuteerera kwatichange tiinako panguva ino, tichapinda panguva yokunamata tichitungamirigwa naElder Mureva. Ngatinamatei.
Baba vedu vamusorudenga, tinodawo kutendai neumwe mukana zvakare wamatipa kuti tidzidze nezvehukuru hwenyu. Chivaiwo nesu patinge tichidzidza lesson yanhasi. mutitungamirire mukudzidza kwatichaita kuti tizive zvatichadzidza baba zvikoita kuti tikuzivei zviri nani nekusvikira pedyo pedyo nemi ivai nemunhu wese anenge achiriterera lesson iyoyi nevese vachacontributa mukati mechidzidzo ichochi ichi toda ngokutendai musa kumuna jesu kristu amen, amen. amen.
Musoro wedu wenyaya tautaura kuti unonziwo sharing the story of Jesus kana kuti kugovana, kukoverana nyaya yaJesu. E, chemusoro chedu tinochiwana chichibva pana 1 John chapter 5 verse ya 13 uchitaura uchiti iwo neshona ndakakunyorerai zvinhu izvi kuti mugoziva kuti muno upenyu husingaperi, iyemi munotenda kuzita roMwanakomana waMwari, ndihwo musoro wedu wechidzidzo. Saka panapa tiri kuona kuti Paul ari kutaura, John ari kutaura kuvanhu vaari kunyorera ava kuti vanofanira kuti vazive kuti kuno upenyu husingaperi muna Jesu. Amen. Saka nhau yokutevera Jesu haizati ichingova nhau yokuvaraidzana asi ino upenyu husingaperi kuna ivavo vanenge vachitenda kuna Jesu Kristu. Saka inyaya yakanaka zvino kuti tigoverane nevamwe nokuti kana kuna Jesu kuno upenyu husingaperi munhu wese anotohuda. Saka ini handingati kana ndaanahwo ndokuchengetedza hwahwa hwangu asi ndinofanira kuti ndibude ndichiita sei ndichindogoverana nevamwe tose tigova noupenyu usingaperi uhu um, tikapinda mukati menyaya yedu iyoyi tinonatso kunzwisisa kuti iko mukati moupenyu hwomunhu um kune zvizhinji vanhu zvavanogona kuti vadzidze kubva kumunhu dzimwe nguva munhu anogona kupa nhoroondo kungotaura pamusoro pezvimwe zvanenge achiziva e, asi chinonyanya kubata bata mukati moupenyu hwemunhu isimba riri mukati meshanduko yava mumunhu kuburikidza nenyaya yajesu iyi saka shanduko inenge yamunhu inoparidza kudarika kuti munhu angosvika achitaura kana kuverenga bhaibheri tizvataita kuverenga chomusoro ichi tobva tatanga kuta nezvaizvozvo tinogona kuti kwakavadzana tikakakavadzana asi shanduko inenge yakutaridzwa namararamire anenge achiitwa nemunhu uyu yakasimba zvakadaro kuti kana munhu achinge akundotaura pamusoro pezvakaitwa rajesu mukati muupenyu hwake vazhinji vanozvibatisisa vazhinji voshuvira kuti vadini vatevere nyaya iyi saka neimwe nzira tiri kuti isu kana tasvika panyaya yekupupura uyi kupupura chaikoiko kugovana nevamwe e, zvatakaitirwa munhu zvaakaitirwa najesu mukati mokururama kwake
I think eh, chimwe chikuru chiri kuburitswa pachidzidzo chedu ndechekuti sho eh, mukati mekudzidza kwatinoita kati patei tichiwitnessa navanhu kazhinji vanhu vanoda kutrina nharo mm. pamusoro pemadoctrines mm. pamusoro pema as matheological concept kati unyatsonzwisisa kuti mm, bhaibheri vhesi rawaverenga iri unyatsonzwisisa here Eh, tinokwanisa kutanana nharo zokwanisa kusopedza kana gore tichinetsana but chinhu chisinganyanyonetsa pakuwetnesa kutaura yo personal experience with christ personal experience nachrist hakuna munhu akwanisa kuagiwa nayo but iye experience inoita kuti kana uchinge waitsanangura zvakanaka munhu akwanisa kunyatsoona kuti mm, apa zveshuwa pakabata upenyu pakabata chi ruoko rwamwari saka chimwe chinoparidza zvikuru chinokwanisa kutibatsira kuti tiwitnese zvikuru i our personal experience kana kuti our life changing experience atakaita nakristu so zvakureva manje zvakureva kuti manje kana uri mukristu manje unofanira kungo nema life changing experiences nani nakrist kana usina malife changing experiences achonawo zvinokwanisa kuti netsiwo zvakare kuparidza chii paridza kristu mm. zveshuwa nokuti tinoona kuti ukaita that experience with christ mm -hmm. then your, your character is even changed mm -hmm. and then uchitaura your life experience with christ even your character again mm. iri kutoita sei iri kutobuditsa iri kutochinja iri kutobuditsa whatever christ has done for you mm -hmm. saka zvine zvinofambirana zvauri kutaura even neyo character mm. vanhu vanenge vakutoona zvichireflecta christ mm -hmm. in mm-hmm. you watora tsamba yakanyorwa mm-hmm.
saka neimwe nzira tiri kuti isu patinenge tichibuda chienda kunogoverana shoko ramwari haisati iri nyaya yekusvika tichitsutsurudzana mm-hmm. kuti isusu tinotenda pane zvakati imimi zvamuri kutenda kwamuri zviri wrong mm. aiwa kristu ngaaonekwe mandiri mm. namararamiro angu mm. kana mararamiro angu achinjwa nakristu mm. anotoita somushana maona kuti kana mushana ukabuda panze pazuva pamushana apapo mm. wanga wakapfeka jesi mm. kana mushana wako natso kurova zvakanaka-naka unongobvisa jesi wega mm. hanzi kuzvionaka mm. haumanikidzi zvinongoita zvega hani mazvionaka mm. saka ndo zvazvinofanira kuita kana tisinge tabuda tiinda kunopupura shoko ramwari kristu ngaavonekwe mumararamiro angu zvaakandiitira mm. nezvandinoziva pamusoro pake mm. ndo zvinoita kuti upenyu hwevatinotaura navo hugokwanisa kuchinja zvadaro toda kuti tizive kuti isu iyo shandu nyaya chaiyo iyo dingindira redu rokutaura mm. rokugoverana iri riri muna jesu saka jesu ndiye hwaro hwokugoverana kwese kwatingada kuti tiite mukati meshoko ramwari saka kana po takubuda tiri mumapoka aya takambodzidza vhiki yapera mm. nyaya hururu muzongoza wayo uri panani uri pana jesu kana jesu akashayikwa mukati mezvatinenge taakupupura nyaya yacho ha haichakwanisi kutitungamirira kuti tiwane ruponeso saka muchaona kuti iko tiri pakupupura apa mukristu wega wega kana kuti munhu wega wega unapo paakasangana napo najesu akatoshandura upenyu hwake Unapo muKristu wega wega anapo paakadini paaka, paaka paakasangana napo naJesu mm. zvakaita kuti achidzirwa mukati menyaya iyi mm. apinde mukati menyaya yekuti iko neniwo ndinofanira kuti ndipinde ndigonogoverana navamwe umwe noumwe unotevera Jesu mm. kana kuti wakadzidza nezvaJesu unotova napo paakadini paakasangana napo naJesu mm. tichazvibata kumberi kwatinenge tichienderera hedu mberi tichinatsokudzidza eh, pamusoro penyaya pe, pe iyi asi iko zvino izvi kana tikaenda pana vaefeso chapter 2 vhesi yawani kusvikira kuna 10 inonatso kuti budisira zvimiro zvatakanga tiinazvo mm-hmm. apo takanga tisati adini tisati taziva jesu zvakanaka kuti timbosvikapo timbopaverenga pana vaefeso chapter 2 vhesi ya1 kusvikira kuna 10 zvinotibatsira kuti tinatsonzvisa kuti iko zvimiro zvataive nazvo jesu tisati tamuziva zvaa zvakaita sei mm. ndichaverenga hangu panapa neshona mm. panotaura pachitiiko wakakururamisai imi mm. makanga makafa nokudarika kwenyu nezvivi zvenyu saka kureva kuti kana munhu asati agamuchira kristu anenge achirarama ari mukati mezvivi kana munhu achirarama ari mukati mezvivi unotofananidzwa nomunhu wakafa mm. anikuzoona saka kristu manje kunonzi wakazouya kuti adini atiruramise mhm. isu takanga tiri vokudarika takatofa tiri mukati mezvivi zvedu mm. izvo zvamaifamba mukati mazvo kare, netsika dzenyika ino, nenzira dzomuchinda wesimba redenga, dzomwe, dzomweya unobata zvino muvana vokusateerera. Saka pana pachona kuti uyu unonzi uyu muchinda wesimba redenga eh, muchinda wesimba remhepo rezviri mumhepo mm. kana kuti muchinda wenyika ino unova ndiye yani ndiye dhiabhorosi mm. saka Dhiabhorosi uripo kuti nyengera kuti tirarame tiri mukati mezvivi izvo tataurirwa kuti kana munhu uchinge uri mukati mezvivi uri munhu wakaita sei uri munhu wakatofa saka kristu wakatozouya kuti atimutse kubva mukufa kwedu uku muzvivi zvatakanga tiinazvo nokuda kwadhiabhorosi saka muchaona kuti tikaverenga vhesi 1 to 3 inodudzira izvozvo kana tozobva pana vhesi ya4 kusvikira kuna 10 yaakutitsanangurira zvakazoitika kwatiri apo takanga taakuziva jesu saka panobva pati ipo pana vhesi ya4 zvino mwari une nyasha zhinji zhinji nokuda kworudo rwake rukuru rwaakatida narwo, kunyange takanga takafa mukudarika kwedu, wakatiraramisa pamwe chete naKristu, makaponeswa nenyasha. Ani mazviona ka? Mm. Saka Mwari nokuda kworudo rwake kwakutotimutsa kubva kurufu rwezvivi mm-hmm. kuti isu tirarambe pamwe chete nani nhai? Pamwe chete naKristu. Mm. Saka kana takudzidza character yeKristu manje tinoona kuti icharacter yechii nhai mai Radzire? Yakazara nei? Yakazara nerudo. Handi vazvionaka? Mm -hmm. ee saka kana munhu aine rudo munhu anongoda kuita zvinhu zvakanaka nguva dzose mm. ani mazvionaka mm. munhu anoda kuita zvakanaka nguva dzose ndiwo mukana watakapiwa isu nani namwari wedu kuburikidza nakristu mm. kuti timutsiwe kubva kurufu rwechinyi rwezvivi six yotiyo akatimutsa pamwe chete naye mm. akatigarisa kudenga pamwe chete naye muna kristu jesu arikuzona mm -hmm. zvinhu zvinokosha zvakadaro kuti kristu ari mwanakomana wamwari totenderwa isusu kuti tirarame tiri pamwe chete naye mm. kutigarisa mudenga tiri pamwe chete nani nakristu mm. saka inyaya yakanaka iyo kuti tinofanira kunge tichigoverana nayo kuna vamwe vanhu mm. saka kuti nenguva idzo dzinovuya aratidze fuma huru huru yenyasha dzake pakunyoro hwake kwatiri muna kristu jesu mhm. nokuti makaponeswa nenyasha nokutenda izvo zvisingabvi kwamuri asi chipo chamwari ani mazvionaka mhm. hazvibvi pamabasa Kuti kurege kuva nomunhu unozvikudza, nokuti tiri basa rake, takasikwa kuti muna Kristu Jesu tiite mabasa akanaka akagadzirwa kare naMwari kuti tifambe maari. Saka ndiyo nyaya yakanaka iyi yaKristu Jesu yatinofanira kufamba tichidini tichigovana pamwe chete nani navamwe. Apa pari kubuda imwe nyaya zvakare kuti izvona god changes situations mm-hmm. we were meant kuti tinge tichifa mm. handiitika because of sin we're dead in trespasses mm-hmm. but because of his mercies because of his love tave nechi tave ne takapiwa this gift of life mm. takukwanisa kugara pamwe chete nani najesu mm-hmm.
chokwadi apa mwepondi yandaya ndityisa apa gogo ndiri kuti zvo eh, muri kuti mimi munhu anokwanisa anga achitofamba mm. akatosvinura achitodya sadza asi akafa mm. kristu achitomuona achivanoti uyu munhu akadini akafa saka chakudiwa mani ndechekuti avo vakagamuchira kristu manje mm-hmm. vakwanise kuratidza uyo asati aziva kristu akutonikwa mm-hmm. sechitunha kakare mm-hmm. kuti muchi afana kudini afana kurarama kuti munani muna kristu sezvamatoramira dzoti jesu ari kuchinja mm -hmm. a, a life situation mm -hmm. from death to chi to life, mm -hmm. life. saka jesu apa manje akazopowo isisu mukana kuti tikwanise chichinge chiplayer party chiplayer role mm -hmm. mukati mechi mekumutsa vakafa vari kufamba mm. akati idai munowitnessa kuti vati vakafa vamukewo vararame usingaizoi kunge imimi mm-hmm. saka kristu atotipowo basa rekuti tinge tichiita mukuraramisa vakadini vakafa
zvino pane nyaya yakanaka kwazvo inoti iyo eh, ndingati mubvunzo unopiwa nomunyoro chidzidzo chedu mm. unoti what does this text tell us about in ephesians 2 vese ya 10 mm. inoti nokuti tiri basa rake mm. rakasikwa kuti muna kristu jesu tiite mabasa akanaka akagadzirwa kare namwari kuti tifambe maari mm. saka mubvunzo watiinawo manje watinofanira kugona kuti tipindure kana kuti utibatsire mukati mokudzidza kwedu what does this text tell us about how central good works are to the christian faith how do we understand this idea in the context of salvation by faith without the deeds of the law sa hapana apa pane nyaya yekukakavadzana kuti varoma vana kuti tinongopona nechii namabasa mm. eh, pasina kutenda mm. anongozviona ka mm. saka pano apa zvinotibatsira tingabatsirikana sei kunatso kuti kuti tinzwise nyaya iyi yamabasa pamwe chete nokutenda mairadziri eh, tikatangira pavhesi ya9 yabva yatotaura kuti not of works mm. less any man should boast mm. kuti hatiponeswi nechinyi nemabasa mm. nokuti mwe anogona kuzotanga kubosta kuti aiwa ini mm. ndino ndinobvisa tithe mm. ndinoenda kuchurch mm. mazuva ose ndinonamata mumba mangu nemhuri yangu aiwa hanzi izvi hazvizi zvechinyi izvi mm-hmm. hazvizi zvemabasa mm-hmm. ehe tikaenda kuna romans 3 vese 28 inobva yatiyo we reckon therefore that that a man is justified by faith mm -hmm. apart from the works of law mm -hmm. saka chinotiponesa chinotiponesa isusu asi mabasa asi kutenda munanda muna kristu ehe saka even patotaura nezvema life changing experiences tichazoona mhm. kumberi uku kuti hatisi kutaura nemasacrifices atakaitira isusu kristu mhm. patotaura nezvatakaitirwa nakristu zvatakuti upenyu hwedu hudini hushanduke mhm. mwakwanisa kuti ayi ndakapa kristu imba indaka pakristu zvakati aa hazvo zvikutorwa ne hazvo malife changing experience atiri kutaura malife changing experience zvinhu zvataka zvatakaitirwa nakristu isusu vacho tinotenda hedu um, tichada kuti titarise pa the transformative power of personal testimony Mhm. kuti simba iro rino- ri- ri- rinoshandura munhu Eh,

Ah, ndingangoti vanhu vanga vane hasha vanga mm. vasingadi kunonokerwa nekusova situation eh, voga eh. ehe vachizviitira voga saka vanhu vanga vane hasha vanga vane ukasha mm. vanzi nerimwe remazuva vakati vachipfuura nemusamaria mm-hmm. eh, vakwavira vaina jesu votsvaga mm. pokurara vapinda pana vanzi aiwa imi muri majudha imimi hamungarari pano pamba pemachi pemasamaria mm. vaenda pane imwe imba kanzi aiwa muri majudha imimi hamungarare pano pemasamaria mm. pakavatoshevawo pokurara mm-hmm. zvikanzi john najohn najesu takavaenda kuna kristu vakati mm. nhai kristu hamude hetipei mvumo mm-hmm. tidini tipise eh, tikomande moto obve kudenga upise vanhu ava eh, the men of violence vaitofunga kuti kungosova situation ka zvinoda chi violence but kristu anobva ati vati izvaso zvatodini mm. zvatofanira kuita izvi anzi anova rebuke obva jesu but aiwa kata shoko kuraraka ngaribude yangati nini mm. ngatiendei zvedu so zvatadza the contrast between jesu najames najohn panguva iyi mm. kuti james najohn ka vanhu vanofunga kuti eh, maproblems anosovhwa neviolence mm. maproblems anosovhwa nekudini nekupisa vanhu kana kukurova vanhu but ndisa kuti aa chinhu chinosova the transforming power yes. ilove yes, mm. exactly. ndo inotransforma chi eh, vanhu saka pana patiri kuona james na, na john vaifunga kuti vatowana solution yekuda kufikisa vanhu nyaya yekushandisa violence no varamba kuti pamba kugara saka ngativapisei nomuto zvidini zvipere mm -hmm. but the transformative power of, of, of, of christ manje unova rudo rwakristu runovachinja from being men of, from being sons of thunder mm -hmm. to being eh, people of love mukazoona jona akunyora tsamba dzake manje haacharatidzi kuti munhu anga ane ukasha kwangava nawo well tikaita for example tikaenda pana mm, ah, pana first john eh, five let's say one to five eh,

and these commandments are not grievous nyaya toda ngotora pana parondwa najoni patona joni manje ndiye munhu akutanga kunyora nezvinhu zverudo mm. kuti we, we love god if we love god we need to follow his what his commandments hwahasha huya hwadini mm. hwabva nemakei paiva netransformative power yabva kunani kuna kristu mm. saka kana pane chinhu chinochinja munhu e, rudo rwani rwakristu kune vazhinji vanonga kuti aina handidiwi ina handiite sei but if they experience the love of christ ukapa upenyu hwako kuna kristu ukaexperiensa the love of christ mm-hmm. izvozvo zvinochinja upenyu hwemunhu mm-hmm. eh, ah, tikafamba futi mberi tinoona futi vavana vakawanda tinoona futi paul mm-hmm. mm, achiri kunzi soul atipersecute vana vani vamwe as an example even maria magadalena tinomuona futi kuti the love of christ it actually what mm. transforms mm-hmm. eh, people from mm. maria magadalena changa chiri chifeve upedza tozova eh, one of the most eh, powerful witnesses of christ mm-hmm. noda kuti akaradzwa rudo nani nakristu mm-hmm. mukaona example yainzi vanhu vaitomutiza pa kunochera mvura anzi aitoenda kwa zuva rakwira mm. aiziva kuti vanhu vanodini vanondiseka vanhu vandifariri but when, had, when she had an encounter with christ things changed mm. even kuno kutinetsa hakuna kumunetsa akubva paachinmaiti uyamuone chii murume uyamuone chii murume nemake because papaita a transformative eh, love yani yakristu tikaenda kumberi futi nonosika tinoona nemukomana anonzi region eh, munhu anga akazara nemadhimoni mhm. mukaverenga mukaverenga kuna matthew inobva yakuratidza kuti varume vanga vari vaviri but kuna mark inozobuda ichitange murume anga ari mumwe chete anonzi region mm. but varume hanzi vanga vane madhimoni vanga vaine hasha eh, zvekuti even vakasungwa necheni vaidini vaidambura ende mukaona manje ndo varume vekutanga vanoidzi najesu go ye therefore mm-hmm. they were the first missionaries mm-hmm. the first missionaries were not uh, his disciples no. or those people closer to him mm-hmm. but they were these people they vangwa nemadhimoni the made men the made men yes. yeah. saka we're saying kuti god's love mm. kana yakuita flow from our lives manje zvichienda mm. kune vamwe mm. takungoita rudo rwamwari rwakungoflowa ruchienda chi kune vamwe takukwanisa kuparidza shoko kune vamwe vanhu vachita sei vachizowanawo rudo iroro rudo iroro rwakristu mm. ndafarira paine last part yanzi zvoni eh, hanzi tinenge tava a blessing to those who are around us mm. tikaona kuti our these demonics varume vaviri awa mm. kana kuti murume umwe chete uyo vanga vaiterroriza vanhu mm. vanhu vaitoshushikana nawo mm. but after that transforming power yajesu yasangana mm. nawo vanga vakwanisa kutoenda kune vanhu mm. vakutoita sei vakutoparidza shoko ramwari mm. saka even us all let's try to be machristians ari a blessing to in, mm. in mu surrounding area medu mm. izve tee tiri maconscience of love mm. nekuti vanhu vasi pane vamwe vanhu vanotoshuwa rudo mm. tichingoshuwa love mm. Eh, rwakristu kuburikidza nemacharacters edu toda kutenda zvikanzi panapa eh, Jesu akaita akaita drive out ma tormenting demons anga ari muchi anga ari mukati menyama dzavo mukati memiviri yavo mm. hanzi were tormenting them night and day mm. and uh, iwo madhimoni acho no futi anzi akatokonfesawo kuna kristu atos anotozivawo giza kristu kuti nhai mwana kono mwaya uzotiparadza here nguva isati yadini isati yakwana but most important thing chaivo chatinoa chekuti jesu Eh, aka akabvisa izvo zvainetsa varume vaviri ava mm. vakasara vakwana mm. saka even in our lives kana pane zvinotinetsa mm. zvinotishungurudza if we invite this man called jesus he can transform our lives sematransform akaita upenyu hwani hwaregion so asi pana paregion anazoti kuna kristu ah, inda kutoenda nemi mm-hmm. ndakuda kutoenda nemi andichagarika panapa ndimandibvisa madhimoni ndamunhu kwaye ndada kutoendawo nemi but kristu anoti aa ah, ah, dzokera kupi mm. kune vakwako unovaparidzira mm. but sokufunga kwenyuma anga ane dhekuri raiziva here region mm. hmm? pamwe hapana dhekuri raitomboziva hapana dzimungu hapana kana vese because munhu anga ane madhimoni and anzi anga ane thousands of demons so dzimungu hapana kana vese raiziva hapana kana madoctrines aiziva but jesu anomuti inda unodini inda unoparidza aiparidza chii aiparidza achanza his personal experience pesina encounter nakristu zvaingotora kwanhu rekungoti eh, look at me mm. and people say ah but ndiri geo ndingawo mm. but look at you chii chaitika ungoti ah, it's because of christ mm. and then the people what marveled vana vakatoshamisika nazvo saka that life changing experience could preach more than any other uh, words can preach but the love changing experience yanga yanani yakaitwa naregion yakaparidza chii zvikuru mm -hmm.
Alright. Twinda, I'm testifying with assurance. Mm. Eh, norurimi rwedu kupupura tine chivimbo. Unoziva kuti handina if kana tichiziva kuti inini am going to be saved mm. unopupura zvakasimba mm. unenge uchinyatsoganza mm. uchiziva kuti chi aiwa tine we are going to be to, to have eternal life mm -hmm. uh, through jesus so asi kana tisina that tisina a personal uh, relationship namwari kana tisina uh, a personal assurance yesalvation kuna jesu hatikwanisi kuzopupura to someone else kuti ah kune ruponeso mm. ndandakambodaiwo jesu akandichinja mm. saka we need first to have a personal relationship nani nakristu then taita that relationship tokwanisa manje kupupura kune vamwe kuti vakwanise kudawo uyu jesu kristu uyu mm. it's a way yekuita se yokutotengesa jesu kuti vamwe vange vachikwanisa kumutenga mm. um, saka neimwe nzira mairadzire kuri kuti imi panyaya yedu yokupupura iyi tiri kupupurira kuti vanhu vaponeswe mm-hmm. muna jesu muno ruponeso mm-hmm. eh, washandura upenyu hwangu mm-hmm. zvandanga ndiri zviya zvazuro zvapfuvura saka kana zvapfuvura ndava munhu waponeseka saka kana ini ndaponeseka ndinodawo nehama yangu kuti iponeseke mm. saka ndo chinangwa chikuru chatiri kubudira nenyaya iyi mm. yokuti vanhu ngavazive kuti jesu anoita sei nhai anoponesa mm. muna jesu mune chii mm. muno ruponeso mm. mm. eh, first john 5 12 inobva yati he who has the son mm. has life mm. he who does not have the son of god does not have life mm. saka mini kana tisina jesu mm. mukati medu mm. hatina upenyu mm. upenyu hupi ehe tikurarama pano pasi mm. asi upenyu ati tisina upenyu chii husingaperi mm. saka kuti tive tine upenyu husingaperi excuse me tofanira kuve najesu mukati mechinyi mukati mehana mm. dzedu mm.
mm -hmm. i think pane imwe mubvunzo kwasa kuvhunzwa kunzi ah, saka inini Eh, gogo ambotaura kuti munhu wese anofana kunge ane that life changing experience kana wange waka- wakangogakupa upenyu hwako kuna jesu you should unofana kunge une life changing experience but sometimes we look at our life ndofunga kuti asi but nini ndepapi pandini pandine life changing experience andakaita ana kristu but sometimes it might not, it, it cannot be something that is dramatic kuna mwanenge zvinhu zviri dramatic vakaita vanga vakaita sanani sana sana paul na so sana region mhm. but wo mukati mopenya unokwanisa kuziva kuti ah, but nini pandiyamborarama ndandikamukakunyepa kandaita so mhm. kana kuti language yangu chaiyo chaiyo yanga isiri language yemwana wamwari mhm. ndaituka ndaidii ndaidii but with christ in you achifamba nakristu before that, that, that kind of language dzimwe nguva inochinja mm-hmm. that kind of thinking dzimwe nguva inodini inochinja wakufunga mostly about zvinhu zvinodiwa nani nakristu wakutaura language iya isiri yekutuka isiri yekunyomba vamwe isiri yekudini but youare seeing kuti your life is being transformed mm-hmm. eh, though it is not as dramatic as zvakaitwa yalegion or as zvakaitwa yani yaso but kune zvimwe zvinhu zvanongoshinatsoona matrese kuti ah, these things Saka tinoona kuti pane mamwe maKristu anobva ati ah inini handikwanisi kuponeseka I'm not good enough mm. to be saved because anenge achitarisa akatarisa kuti Jesu ona kuti aa ah, ah, apa handikuita sei handikwanisi kuponeseka mm. saka asi Jesu anoti kuna Isaiah 45 22 mm. look to me and mm. be saved mm. tarisai kwandiri mukwanise kuita sei muponeseke saka ari kutodedza nyika yese anzi mm. all, all you ends of the earth for i am god and there is no other mm. mm. saka jesu ari kutotikoka kuti tarisai kwandi kwandiri kuti eh. mukwanise kuwana ruponeso saka mm, chikuru chino chatofanira kuita manje munhu anofanira kuve nekutenda then to mm. accepta jesu mm -hmm. as our personal savior mm. if we have that personal relationship najesu na manje rudo mm. rwake rakugara mukati mehana dzedu the holy spirit akugara mukati medu mm. and then takukwanisa kuchiwana uh, the eternal life mm. uh -huh. and then with tawena that experience once we experience the grace of god in our lives and also the salvation like uh, jesus christ mm. let's not lose it mm. ngatirambei tine kutenda ikoko pakara jesu auye kechipiri kuzotitora amen e, tichiendera mberi futi nedzidzo chedu tikasvika pana galatians 2 vese ya 20 koko tiverengero galatians 2 vese ya 20
ndakaroverwa pamuchinjikwa pamwe mm. chete nakristu mm -hmm.

ende pana pamusoro nyaya yedu musi wethes root your something worth testifying about saka chinhu chega chatino chinofungwa chine chine chine chakakosha chino chatofanira kuti tichipupura pamusoro pacho rudo rwakristu nekufa kwake kwakata pai pamuchinjiko achifira isusu zvimwe zvese izvi kazhinji kacho e, vanhu tinozoda kuda kunyanyokuda kutestify about ourselves kuti munondiona here ini ndi ndakawaka chechi yepashachi iyaya e ndakadhonita zvakati zvakati mhm. e ndozvawakaita mhm. but panapa chinhu chiri worth testifying about is not what you what you did yes. but its what christ did for for mm -hmm. us mukana pane imwe vhesi isanotira kuti anzi kana roko rako rworudyi rwapa rubosha rufanonge ruchidini ruchiziziva e hatifaniri kuzviridzira mabhosvi katidange kachita witnessing we are witnessing about christ mm -hmm. not about what ourselves mm -hmm. of course Patinotendeuka pepera, Christ vane zvimwe zvinhu zvavanotarisa kuti sacrifice mhm. kana kuti dini tisiye e, kana ndaimbomwa doro pane ndatambirawo kristu kristu anotarisa kuti izvo hauchadini hauchaiti handi mhm. kana taimbodya nguruve nembeva nezvimwe zvisinganzi ndangwa tisadya pate tatendeuka tava makristu tinofanira kusiya zvisingadini singadyiwe todya zvinodini mm. zvinodyiwa e, zvinokwanisa kunge zvichirwadza zvimwe zvacho mhm. ndozati kana kuregedza fodya kunodini kunorwadza vanomuti mm. but kristu anoda tidini tizviregedze mm. but the most important ndechekuti kristu haafa akatikumbira kuti tiregedze zvinhu zvakatinakira chinhu chese chinonzi nakristu regedza chakatidini chakatishatira doro rakatishatira kufuta fodya kwakatishatira kudya zvakanzi namwari tisadya kwakadini kwakatishatira saka kuregedza kuita zvese izvi eh, hongu isacrifice but haisi yo sacrifice iri worth testifying of the sacrifice that is worth testifying of is chi is the love of of christ we should focus on christ ini ndanatsa kubafarira panotaurwa nomunyori kwatiri eh, achitiko eh. um, tiri panhau iyoyi yokuti tigone kupupura mm. pane zvatakaitirwa najesu mm. iye jesu pachake anotaura pana luke chapter 9 vese ya 23 achiti mm. kana munhu munhu achida kuti anditevere mm. unofanira kuti azvirambe mm. wotakura muchinji kwawake mm. zuva rimwe nerimwe obva adini obva anditevera mm. saka zvaona kuti kuzviramba manje mm. kuzviramba kureva kuti upenyu huya hwekare mm. hwanga huchiraramika mandiri mm. ndo hwandofanira kuti ndirambe mm. ndochitora upenyu utsva sezvataurwa napauro pano apa asi ndakaroora pamuchinjiko pamwe chete nani nakristu wakanga atosiya zvekare akurarama kristu izvo zvaakanga akatarisira kuti aita sei kuti ararame mm, mm. saka ndizvo zvakatarisirwa kunyange nesu nhasi mm. kana tichikwanisa kuti tichizoda kuva vapupuri venyaya yajesu tinofanira kutanga tazviramba kuzviramba ndokusiya mabasa akashata kufa pamuchinjikwa kutora kuti kutoparadzana nechitema mhm. zvachose mhm. kana tadaro tobva tadini tatevera kristu mhm. ndokuzova zvitapupu zvakaringana saka nyaya yamutaura gogoi zvinhu zvokuti zvatofanira kunge tichi maybe tichi tichisacrificer kana kuti tichizviramba Mm. ndizvo ka kuti tikwanise ku ku ku kurarama muna muna kristu but panapa panzi kuti powerful testimonies that have a life changing impact on others focus on what christ has done for us not what we have given up for him they center on his sacrifice

to always be uh, talking about uh-huh. eh, it's not about going to church vamwe pana vanhu tokuendawo kuchechi but vasina vasina kutransforma upenyu hwavo uh-huh. saka kuenda kuchechi hakusi uno kudini kuno kutransforma chino kutransforma rudo runani rwakristu gogojarito eh, saka pakupendera nyaya yedu iyi tichaona kuti iko zvabuda mukati mechidzidzo zvedu ndezvokuti e, nyaya huru pamusoro pekupupura yakasendama pakuchinjiwa pakushanduka kwobupenyu mhm. kuburikidza nani kuburikidza najesu kushandurwa kwobupenyu kuburikidza nezvatinete kuburikidza nani najesu rudo rwajesu ngaruraramike matiri mhm. kana rwararama matiri runobva rwatekeshera ruchinokomborera kuna ivavo vese vanenge vakaita sei vakatikomberedza kana tadaro tagona kupa uchapupu hwajesu nokuti upenyu hwedu hwashanduka hwashanduka tagona kuzova chikomborero kuna vanhu vatinenge takagarirana navo asi dingindirazve guru riri pakuti Kristu vanoda kuti tive vanhu vanozvisarudzira, mm. havamanikidzi. Mm. Saka sarudzo yedu ndo inozotisunda kuti tigokwanisa kuva noupenyu hunoshandurwa nakristu mm. tozova chikomborero mm. kuna vamwe vese vatinenge tichigara navo amen, amen.
Amen. tivhare chidzidzo yatinamate mhm. mwari baba toda kutendai nenyasha nengoni dzamatipa zita renyu ngarikudzwe sekuti rakafanira tokutendai nelesson yatanga tinayo tibatsirewo tinge tiri maconges of life mhm. tingave mablessings mukati macommunities atiri kugara vanhu vari mablessing kumabasa kwedu mudzimba medu ivaiwo nesu memuchitikomborera tichikwanisa kupupura zita renyu